Abusuafoɔ, ɛkyɛkyɛ mo nyinaa anwummerɛ yi nso wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛde nkyea a ɛnni kabea de ma mo atiefoɔ nyinaa. Mekyea sista Julie ɛne ne kunu Erato. Mekyia wɔn nyinaa, Nyame nhyira wɔn. Wɔ sompa ho mmɔden a wɔbɔ no wɔ Yesu Kristo mu ɛne nyanso mu. Mesan akyia yɛ mmerɛ abakɔ so a ɔyɛ Nigeriani, Jonathan Amadu. Wɔn nso, mekyia wo paa, Nyame nhyira wo bebree. May God bless you so much. for your commitment to God's work. Mekyia Sister Nana Nchiwa a ɔwɔ Tema Harbor. Nso mekyia no. Mekyia abusuafoɔ nyinaa. Awurade nka mo ho na ɔnhyira mo sɛ daa yɛne mo kyerɛ Nyame asɛm kakra na afotuo kakra wɔ mu, wo nfa bi a yɛn nso so, yɛn nso yɛfa bi. Awurade nka mo ho. Na ɛnɛ, asɛm a mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛsua na yɛkyɛ ɛne sɛ the value of righteousness. Ɛboɔ a teneneeyɛ som ma wiase nnipa nyinaa. Teneneeyɛ yɛ adeɛ a ɛho hia ma obiara wɔ wiase. Ɛnyɛ Kristofoɔ nko, ɛnyɛ Nkramofoɔ nko, ɛnna ɛnyɛ ewiasefoɔ nko, na mmom teneneeyɛ Nnipa abrabɔ mu area biara, teneneeyɛ yɛ adeɛ a ɛhia paa yie. Ɛna Nyankopɔn nso dɔ tenenee sɛ nnipa bɛyɛ tenenee. Sɛ yɛhwɛ teneneeyɛ a, ɛyɛ adeɛ a sɛ nnipa kwati pɛ, nneɛma nyinaa tumi yɛ basaa. Awerɛhoɔ ba. Ɛyi asomdwoeɛ firi hɔ. Enti the value of righteousness no, teneneeyɛ kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛhia paa ɛwɔ sɛ nnipa biara ɛdi akyire. Enti na nwummerɛ yi, Mebɔɔ ɔsoro Nyankopɔn mpaeɛ sɛ ɔmma me nyansa ne nimdeɛ ne ahoɔden ne akokoɔduro a mede bɛyɛ m'afomudeɛ de aboa n'adwuma na de aboa yɛn nuanom nso, ne wɔn a wɔretie nso. Awurade ma wɔ akoma a wɔde bɛtie na wo so wama obi nso ateɛ. Enti sɛnea matwerɛ agu screen no so no, the value of righteousness. Sɛnea madi kan aka no, teneneeyɛ no, area biara a ɛwɔ wiase no hia teneneeyɛ. Sɛ wiase aman mpanyimfoɔ nyinaa bɛdi tenenee akyi a, Nka asomdwie bɛba wiase sɛ ɛma mpanyimfoɔ nyinaa bɛdi tenenee akyi wɔ wɔn amammuo a wɔrebu mu a. Nka strike bebrebe a aba ama ako aba wiase ama nnipa binom akɔdane nkoa ne refugee wɔ amanfoɔ man so no, nka ɛto antwa po a, nka ɛbɛkɔ fam. Na yam no biara no, me meyɛ Ghanani nti, mepɛ sɛ mekasa de fa Ghana ho kɛse. Ɛnnɛ short video yi a meyɛ yi, ɛmfa Akristofoɔ nko ara ho, na ɛmfa Nkramofoɔ nko ara ho, ɛna ɛmfa Hare Krishnafoɔ ho, ɛna ɛmfa wei asoro wei ho, na mmom ɛkɔfa All areas a ɛwɔ human life mu. Enti tenene yɛ adeɛ a ɛhia. Na sɛ Ghana man mpanyini bɛdi tenene akyi a, nka asomdwie bɛba yɛ man Ghana mu. Sɛ Ghana ma mpanyin bɛdi tenene akyi na corruption amma n'abrabɔ mu a, nka Ghana bɛfa ne ntoma pa afira ama ahotaw aba Ghana. Sɛ ministers a wɔwɔ Ghana biara bɛyi corruption katasehyɛ afiri hɔ na sɛ wɔadi tenenee akyi a, nka Ghana yɛbɛnya ahotɔ. Anka ɛnyɛ ne sɛ yɛfiri yɛn man mu aba obi man so a yɛabɛtena ha a yɛrebɔ yɛ berɛ yi. Anka Ghana ɛbɛyɛ krabɛhwɛ man. Sɛ Minister of High uh, uh, Road and Highways sɛ minister yi bedi trenee akyi, na sika a aban de bɛma no sɛ ɔmfa nkɔyɛ kwan, sɛ sika no wanyɛ ne basaa, na odi trenee akyi de sika no yɛ nea ɔwɔ sɛ ɔde yɛ, ɛde siesie kwan ɛma Ghana. Nkanyɛn ne sɛ accident horoɔ resi Ghana, kaa nyɛ accident, na nnipa nyinaa wu. a accident ekum yɛn nuanom Ghanafoɔ te sɛ sɛbi nkokɔ. Kaa mmienu hyia na emu nipa nyinaa hye, ɛfiri sɛ kwan no nyɛ. Enti sɛ saa minista no bɛdi tenenee akyi a, ɛnka saa nneɛma no nyinaa ɛmfiri hɔ paa ɛbɛba fam. Sɛ bankfoɔ a wɔwɔ Ghana nyinaa, banking institutions, ɛbɛgye tenene akyi a, nka ɛnyɛ ne sɛ bank bi afa Ghanafoɔ sika de kɔ ama ebinom anom aduro wu, ebinom akɔmiti suicide agya wɔn mma hɔ, e, ama wɔn mma nom abɛyɛ nwisiɛ ne nyanka. Ebinom kununom akɔmiti suicide ɛwɔ sika a bank no afa ne nnipa binom afa de adwane Ama binom yerenom abɛyɛ akunafoɔ ama wɔn kununom nso so abɛyɛ akunafoɔ. Sɛ bankfoɔ bɛdi tenenee akyi a, nka saa nneɛma wei nyinaa rensi. Ɛnyɛ ɛno nko, sɛ atikyafoɔ bɛdi tenenee akyi a, nka yɛn ne sɛ sukuu mu ayɛ basaa, tikyani na sɛbisɛbi ɔne sukuuni akora ketewa. hyehyɛ hɔ a ɛrehwe mpena. Test po a ɔbɛyɛ, wampaase a na wapaase no. Sɛ nipa, sɛ tikyani bi de tene ne akyi a, wɔbɛkyerɛ adeɛ ama akwaraa no bɛtumi apaase ne exams abɛyɛ nipa kɛseɛ a ne ho bɛba mfasoɔ ama ɔman ne abusua nyinaa. Nti teneneeyɛ yɛ ade a ehia paa. Sɛ asɔfoɔ nyinaa bɛdi tenenee akyi a, ɛnka yɛn ne sɛ sɔfo bi nni hɔ a sɔfo baako tumi kɔ ne yere ho yi. Ɛnka yɛn sɛ corruption bɛba asɔrefie nyame fie po sei. Sɛ pastors nyinaa bɛdi tenenee akyi a, ɛnka yɛn ne sɛ nhwehwɛnimu aba asɔre mu ama Nyankopɔn animonyam abɔ n'asɔre. Tenenee yɛ adeɛ a ɛho hia paa yie. Sɛ polisifoɔ nyinaa bɛyɛ tenenee adeɛ a, na yɛn nyinaa bɛdi tenenee akyi a, anka nyɛ ne sɛ polisini akɔgyina kwan so na ɔregye bribe ama kaa ne tae nyinaa we, kaa ne nnadeɛ nyinaa awu, akɔnya accident akukum nnipa yi. Na anka polisini bɛdi tenenee akyi a, anka ɛnyɛ yɛn ne sɛ ɔbɛhwɛ driver driving license na ɛnyɛ ne dea mpo nso na wagye sika ama nipa no kɔ na ɔkɔhwie nipa nyinaa gu akunkun wɔn. Sɛ polisifoɔ mu bɛdi tenenee akyi a, anka saa nneɛma wei nyinaa no ɛnnɔɔso wɔ yɛ man Ghana mu. Sɛ asogyafoɔ bɛdi tenenee akyi a, anka nyɛ ne sɛ armed robbers ɛkye wɔn a tuo a ɛkita wɔn yɛ asogyafoɔ tuo na wɔn nya firi hɛn AK-47 na ɛkye armed robbers na saa tuo no ɛyɛ asogyafoɔ tuo armed robbers so nkɔ sogya pɛn na ɛneɛ na saa tuo no ɔnya firi hɛn sɛ sogyafoɔ nyinaa bɛdi tenenee akyi a nka saa nneɛma nyinaa bɛfiri hɔ ama Ghana afa ne ntoma pa afira sɛ electoral commission ebedi trenee akyi a, ɛnyɛ ne sɛ anka yɛtow aba wie a afei na nsɛnsɛm bebree firi akyiri sɛ ebinom awiam, ebinom awiam yi. Mmere bi a esi mpo, yɛtow aba no nyinaa wieɛ ama NPP foɔ sɛ yɛn na yɛnwene, wei no nso ɛ, NDC foɔ nso sɛ yɛn na yɛnwene ma asɛm yi koduu Supreme Court ama ɛ, nka ɛbɛbɔ Ghana ka kɛse ɛna ɛ, pa, one party sɛ okay, party no a wɔn sɛ wɔn anwene no, Mo monni ɔman no so na yɛmmoa mo onuadɔ kwan so. Sɛ Electoral Commission, sɛ mo mobɛdi tenenee akyi a, nka mobɛyɛ sincere wɔ abatoɔ mu a nka abatoɔ nyinaa bɛyɛ asomdwoeɛ. Nti yɛsrɛ sɛ abatoɔ a ɛreba yi, nsɛm a nnɛ Nyame nam me so ɛreka akyerɛ wiaseman nyinaa ne sɛ, Tenenee ho hia, tenenee yɛ adeɛ a ɛboa nnipa ma asomdwoeɛ ba nnipa so. Enti Electoral Commission, Ghana Electoral Commission, saa abatoɔ a yɛbɛto yi, momma yɛnhu sɛ afei deɛ mmerɛ bi a atwa mu po na moanni tenenee akyi a, afei deɛ mobɛdi tenenee akyi ama abatoɔ no ayɛ dwoodwoo. Sɛ nka Asukuufoɔ nyinaa bɛgye tenenee akyi a, anka nyɛ ne sɛ sukuuni akwadaa wo papa panyin mu wodi n'akyi a, wose ɔyɛ wo mprɛn. Sɛ anka sukuufoɔ nyinaa bɛgye tenenee akyi a, anka nyɛ ne sɛ na ano adwusumam a school girls akɔyɛ saa video yi abɛto abɔnten kɔ, mobɛhu sɛ ɛnyɛ tenenee adeɛ. ama wiasefoɔ nyinaa ɛka ho asɛm agu asanteman anim ase agu Ghana anim ase agu yɛ nyinaa anim ase a wiasefoɔ nyinaa abɛ dagyaa yɛ kan tenenee yɛ adeɛ a ɛhia ɛwɔ area biara sɛ nka mmaayewa a wɔwɔ Ghana bɛdi tenenee akyi a nka nyɛ ani sɛ ebinom bɔ wɔn ho wɔn ho adagya atwitwa videos de kɔkyerɛ amanfoɔ sɛ yɛpɛ sika nka wɔn bɛhu sɛ ɛnyɛ tenenee adeɛ. Tenenee yɛ adeɛ a ɛho hia wɔ Kristosom mu, wɔ wiase fam, wɔ nkramosom mu, ɛne area bia nipa wɔ no, tenenee yɛ adeɛ a ɛhia paa, the value of righteousness. Nti sɛ sɛ no, momma yɛmmra yɛ Kristosom mu. Nti, uh, quotation a mede agu Screen no ani no. Ɛwɔ Hebrews chapter 1 verse 9. Hebrews chapter 1 verse 9. Ɔse, wodɔ tenene na wokyiri amumuyɔ. Enti na Nyankopɔn, wo wo Nyankopɔn, de ahosan ngo asra woɔ sene wo mfɛfoɔ nyinaa. Bible sɛ, Kristoni a wo na woseɛ sɛ Nyankopɔn afrɛ no, a wokɔ asɔre no, ɔsɛ sɛ wodɔ tenene na wokyiri amumuyɛ nti. Ɛna Nyankopɔn, wo, wo Nyankopɔn a wosom no no, wasra wo ahosango de kyɛn wo mfɛfoɔ nyinaa, na kyerɛ sɛ tenenee yɛ adeɛ a ɛho hia yie. Adeɛ a ɛwɔ Kristosom mu a ɛtumi de nnipa pue Nyankopɔn anim. Adeɛ a ɛwɔ nyansom mu in general, sɛ ɛneɛ woyɛ kramoni, sɛneɛ woyɛ kristoni, sɛneɛ woyɛ buddhistni, sɛneɛ woyɛ som bi a wowɔ mu no, adeɛ a ɛtumi de wo pie Onyankopɔn anim ɛne teneneeyɛ. Enti ɔse, sɛ wodɔ tenenee na wokyiri amumuyɔ nti, na Nyankopɔn, wo Nyankopɔn, wasra wo ahosango de kyɛn wo mfɛfoɔ nyinaa. Sɛ Nyame sra wo ahosango kyɛ wo mfɛfoɔ nyina a, ɛno na ɛbɛma wo so w'atamfoɔ anim, ɛbɛpagya wo de wo adu mpɛmpɛnsoɔ a wonsusuo. Enti tenenee yɛ adeɛ a ɛhia pa ara. Enti Bible koraa mpo aka sɛ, ɛwɔ sɛ yɛdi tenenee akyi, ɛfiri sɛ yɛn Nyankopɔn dɔ tenenee. Enti sɛ wokenkan Bible no a, baabi kyerɛ sɛ, adiyifoɔ atorofoɔ ne asɔfoɔ binom a wɔyɛɛ wɔn adeɛ sɛnea wɔpɛ wiase. Wɔn wuo akyi no, wɔbɛpue Nyankopɔn anim, na Nyankopɔn aka kyerɛ wɔn sɛ, Momfiri me so nkɔ, mo a moyɛ deɛ ɛntene. Enti, onua dɔfo a wotie me anwummere yi, sɛ wopɛ sɛ Nyankopɔn pagya wo, sɛ wopɛ sɛ Nyankopɔn ma wo so wɔ atamfoɔ anim, sɛ wopɛ sɛ Nyankopɔn bɔ wo ho ban, Sɛ wopɛ sɛ wodi mu na Nyankopɔn animuonyam butu wo so, sɛ wopɛ sɛ wonya w'ayaresa, wopɛ sɛ wo mma bɛyɛ yie, wopɛ sɛ wotwa atwempa to wo mma hɔ na Nyankopɔn bue kwan ma wo na ɔsɔ kanea de di w'anim 2020 a yɛsim yi kuro yi a, ɛnneɛ me sɛ adeɛ a ɛbɛtumi de awo wapue Onyankopɔn anim ne teneneeyɛ. Tenenee yɛ adeɛ a ɛhia paa wɔ wiase ne Kristosom mu. Sɛ yɛbɛdi tenenee akyi a, anka Nyame no ɔnim nea ɛhia yɛn, ɛfiri sɛ saa tenenee no yɛ no deɛ ɛbɛduru Nyankopɔn anim. Nyɛ ne sɛ anka sɛsei asɔfoɔ binom ne adiyifoɔ binom hyɛ yɛn kɔntorɔ, a kɔ afeda sesɛ na wayɛ yɛn nso afeda bɛduru no na yɛte sɛnea yɛteɛ. Nanso sɛ tenenee wɔ hɔ a na ɛde apue Nyankopɔn anim a, Onyankopɔn no ankasa nim nea ɛhia yɛn, nti yɛnhia nkɔnhyɛ biara mfiri baabiara, yɛnhia nkɔnhyɛ mfiri obiara hɔ. Enti tenenee yɛ yɛ adeɛ a ɛhia paa. Enti sɛ mehwehwɛ value no mu no, sɛnea madi kan aka no, the value of righteousness, value no kyerɛ sɛ the degree of importance given to something, adeɛ bi a ɛhia paa a wode ma adeɛ bi sɛ ɛhia wo paa. Na wohwɛ righteousness no a, righteous no kyerɛ sɛ You are free from sin and guilt, kyerɛ sɛ wo wo wonyɛ bɔne, na afei nso so no wonni fɔ biribi ho. Na ɛno sɛ wonyɛ bɔne no deɛ ɛyɛ impossible, ɛfiri sɛ wiase no obiara nni hɔ a ɔbɛka sɛ ɔnyɛ bɔne. Bible mpo kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ papa koro a yɛyɛ no ɛte sɛ ntomagɔ finfin Onyankopɔn anim. Enti obiara a ɔse ɔyɛ teneneeni na ɔnyɛ bɔne no, ɛnyɛ nokorɛ. Na mmom deɛ Nyame pɛ sɛ ɔhunu wɔ yɛn ho ne sɛ, yɛ, yɛ, yɛmpɛ bɔne. Yɛmpɛ sɛ yɛyɛ bɔne. Ɛhɛn, we, we don't need it, we don't want it. Enti yɛ, yɛnhwɛ tuu ntia mu sɛdeɛ mpanyinfoɔ bu bɛ no sɛ, wonhyɛ da nkɔ nkɔyɛ bɔne. sɛ bi a memfa no sɛ wohu sɛ obi adeɛ da hɔ wofa a woayɛ bɔne ɛnyɛ tenenee adeɛ tenenee a wodi akyire nkyerɛ sɛ menkɔfa obi adeɛ ɛfiri sɛ ɛnyɛ tenenee ɛnti tenenee a yɛyɛ nyankopɔn pɛ sɛ yɛdi akyire daa no sɛ yɛbɛpo bɔne yɛmpɛ sɛ yɛyɛ bɔne yɛmpɛ bɔne asɛm yɛmpɛ sɛ bɔne bɛba yɛ kwan mu Enti Nyame nhwɛ sɛ yɛn yɛn akristofoɔ ne yɛn a yɛsom Nyame nyinaa no, ɔpɛ sɛ wɔhyira yɛn. Na adeɛ a ɔbɛtumi afa so wahyira yɛn no, ɛne sɛ yɛbɛdi tenenee akyi, na tenenee no na ɔde yɛn bɛpue n'anim. Ɛnyɛ sika asɛm. Ɛnyɛ sɛ bi a wo no wonim nwoma Anaasɛ bia wo ho tɔ wo. Na mmom Nyame expecti from obia hɔ sɛ yɛbɛdi tenenee akyi. Yɛbɛdi tenenee akyi. The value of righteousness. Enti yɛnkenkan bibi na menfa asɛ no mmra awieɛ sɛnea mɛkyerɛ sɛ nnɛ mɛ very short Video no, Sɛ obi di trenee akyi a, nneɛma pa a ɛwɔ hɔ a Nyankopɔn de ma no. Yɛnkɔ Isaiah, odiyifoɔ Isaiah nwoma no. Odiyifoɔ Isaiah nwoma no, etire aduanan baako. Nyimu du kɔpem du mmiɛnsa hɔ. Yɛntie nea yɛdi tenenee akyi a Awurade de ma yɛn. Nyame hia sɛ yɛyɛ tenenee adeɛ na ɔnya kwan yɛ yɛn ho adwuma. Na ɛnam yɛ so ama wiase ahu sɛ Yɛn Nyankopɔn no wɔ hɔ, na ɔwɔ tumi. Yɛnkenkan Isaiah chapter 41, verse 10 to 13. Mede kenkan. Tie, wodi tenenee akyi, na sɛ wopie Nyankopɔn anim a, wei ɛka nneɛma a Nyankopɔn ɔde bɛma wo ɛno ho. Isaiah chapter 41 verse 10 to 13. Ɔse nsuro first. Ɛnam sɛ wodi tenenee akyi na wapie n'anim nti, na ɔhyɛ ɔbɔ sɛ nsuro na me ne wo wɔ hɔ. Hallelujah. Nsuro na me ne wo wɔ hɔ. Ɛma wakoma ntu na me ne wo Nyankopɔn. Mɛhyɛ wo den, na wo nso me ara mɛboa wo, nso mede me tenenee nifa mekura wo mu. Ɛnam sɛ wodi tenenee akyi nti, Awurade yɛ teneneeni nti, ontumi mfa bɔne nsa nkuta obi mu, efisɛ onni bɔne. Ɔse, Me, mede me tenenee nifa mekuta wo mu. Hwɛ! Wɔn a wɔbo afuw woɔ no, sɛ meka nɔkorɛ nti, nnipa bo afu me no nyinaa ani bɛwu, mese w'atamfo ani bɛwu, wodi tenenee akyi na wopue Nyankopɔn anim a, ɔse, wɔn nyinaa ani bɛwu na wɔasopa, na nnipa a wɔne wo anya no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee na wɔayera. Wɔn a wɔne wo ham no. Wobɛhwehwɛ wɔn, nanso worenhunu wɔn, na wɔn a wɔne wo di ako no bɛyɛ sɛnea wɔrenyɛ hwee na wɔasa. Haleluya! Na me deɛ, mene Awurade wo Nyankopɔn. Mekura wo nifa mu, me na mese sɛ, Nsuro. Mene wo boafoɔ. Awurade se, ɔde ne tenenee nifa akuta yɛn mu, enti mma yɛnnsuro. Enti sɛ yɛbɛdi tenenee anammɔn akyi a, ɛde yɛn bɛpue Nyankopɔn anim. Wɔbɛhyira yɛn, na yɛn atamfo a wɔne yɛn anya no, wɔn anim na wɔbɛma yɛn so. Ɔse, wɔn mpo a wɔn bo afu wo no, wobɛhwehwɛ wɔn na wonhu wɔn. Nnipa a wɔne wo redi asie no, Awurade no ankasa bɛtɔ wɔn so werɛ. Enti wogyina Nyame anim nti, ɔse ensuro. Na mpo sɛ wofa egya mu a, egya renhye wo. Sɛ wofa nsuo mu a, nsuo remfa wo nkɔ. Ɛfiri sɛ mede me tenenee nifa kuta wo mu. Na me na meseɛ sɛ mɛboa wo. Nti sɛ wohia mmoa fi Nyankopɔn hɔ a, ɛwɔ sɛ wodi tenenee akyi. Sɛ wohia yaresa fi Nyankopɔn hɔ a, ɛwɔ sɛ wodi tenenee akyi. Wohia nkɔsoɔ fi Nyankopɔn hɔ a, ɛwɔ sɛ wodi tenenee akyi. Wuhia sɛ Nyame de n'animuonyam butu wo so a, ɛsɛ sɛ wudi trenee akyi. 2020 a esi mu yi, sɛ wonsuro sɛ abayifoɔ, ofie abayifoɔ, sum atumfoɔ, wiem atumfoɔ, abosom honhom, Maame Wata honhom, tumi a ɔwɔ nsuo mu ne ewiem mu, sɛ wonsuro na sɛ wobɛtwa afei dwoodwoo akɔdi awieɛ ama Nyankopɔn agye wo a, Di tenenee akyi na wobɛpue Nyankopɔn anim. Enti onua dɔfo, ɛnnɛ asɛm a mepɛ sɛ me ne wo ka ne sɛ, Nyankopɔn hia tenenee sɛ nipa bɛdi tenenee akyi. The value of righteousness. Righteousness yɛ very very important. Ɛno na ɛbɛma wahu Nyankopɔn. Ɛno na ɛbɛma wapue Nyankopɔn anim. Ɛno na ɛbɛma wanya Nyankopɔn mu nhyira ɛne w'asefoɔ nyinaa. Enti ɛnɛ Asɛm kakra a Nyame de ama me sɛ memfa ma wɔn, na wei mede abie ni, na sɛ Nyame yɛ adom a, next video a ɛbɛba wɔ two weeks time no, mɛkyerɛkyerɛ mu kwan bɛn na yɛbɛfa so adi tenenee akyi, ɛne tenenee ne deɛn adeɛ, na deɛn na mɛyɛ na matumi adi tenenee akyi. ne nsunsuanso a ɛwɔ hɔ ma wɔn a wɔdi tenenee akyi. Enti nnɛ anwumerɛ yi, ɔdɔfo, Nyame nhyira wo, na nea kakra a maka yi, dwene ho, na wodi akyiri a, Awurade bɛboa wo. Mesrɛ wo sɛ, asɛmpa a woate yi, sɛnde ma wo nua, na ɔno nso ntie bi, na anyɛ hwee koraa no, ɔkra bi bɛsakra, nnipa bi bɛsakra ama wɔn nso wɔafa wɔn ntoma pa afira, na wɔn area a wɔwɔ no, Nyankopɔn nam saa nkurɔfoɔ no so ahyira wɔn nyinaa. Enti anwummerɛ yi, mede mo bɛsi ha a, ɛyɛ moa mo nua, SK Ankoa, the philosopher. Wokɔ YouTube a, SK Ankoma, like na subscribe na share na wobɛte nsɛm akɛseɛ akɛseɛ a ɛfiri Nyankopɔn nyansa mu. Nyame nhyira wo bebree. Ɛnɛ sɛnea na meyɛ no Memenda no, m'adwuma nti ama mentumi nyɛ no Memenda. Nti ɛfiri ɛnɛ kɔ yi, Nyame yɛ adom a, Sunday anwummerɛ Na yɛn nyinaa yɛakyɛ Nyame asɛm. Next Sunday yɛnhyia. Nyame yɛ adom a ne two weeks time no yɛbɛhyia na yɛakyɛ Nyame asɛm. Bye bye. Bye.